Beloved Production. Nina siri naye Yesu yanifanya niwe wĩ mwega mwĩroreri wa video ciakwa rĩtwa rĩakwa njĩtagwo wanjeri na nĩ thengiũ mũno nĩ gũcoka rĩngĩ kũrora videos ici no ũngĩkorwo nĩ rĩaku rĩa mbere wĩ haha ũra watch videos ĩno rĩ ah, karibu sana na ngũhope that videos ici nĩ cigũtuĩka cia kĩrathimo kũrĩ we na make sure ũ subscribe

tondũ ti atĩ ndanathomera maũndũ maya, nĩ Ngai ũthiaga na mbere na kũnduta tondũ rĩu ndĩ mũciari na nĩndaugĩte ũguo video ĩrĩa ĩngĩ ndĩrekĩte, ndĩ mũciari na kũrĩ maũndũ mamwe njũkĩte kũ understand na kuma ngimare nduĩke ndĩ mũnene rĩ, kũrĩ maũndũ njikarĩte thĩ ũũ na ngeciria ona kwĩrorera na kuona na kũigua ũira wa andũ aingĩ makĩheyana kana ona kwaria na arata akwa ũguo nĩguo ngĩaga na ũmenyo na kũmenya maũndũ maya na ngakiuga ona niĩ rĩ nĩ ngũgĩtara andũ arĩa marakĩgerera haha tondũ ithuothe tũkĩrĩ aciari rĩ kana angĩkorwo nĩ ũra plan gũgatuĩka mũciari rĩ ngũ hope message ĩno nĩ ĩgũtuĩka ĩ kĩrathimo kũrĩ we. Ũmũthĩ bado no ngwaria ũhoro wa ciana citũ na ndĩrenda kwaria ũhoro wa... ciana iria cigereire maũndũ ma kũ kũ kũ molest wo nĩ nĩ nĩ family members kana kũ kũ gwĩkwo tũmaũndũ tũtarĩ twega kana kũ rape wo kana you know ciana iria cianagerera maũndũ marĩa tũtaragĩria aciari aitũ kũmahusu. So the one thing njũkĩte kwĩyonera nĩ atĩ, nĩ ũkuona ta rĩu ũguo no wone kana karetigĩra mũno okorwo maybe maybe kairĩtu kanene kana ona kahĩĩ kanene, ũkona nĩ kambia gwĩtigĩra mũndũ fulani. Na nĩ mũndũ maybe akoretwo kũu, you know nĩ mũndũ wanyu kana maybe ona no mũrata, kana ona nĩ mũndũ wĩtagwo atĩa, mũndũ mũ... mwĩtanĩtwo nake so uh, ũkona mwana waku nĩ ambia kũbehave um, kũbehave kaũndũ bani maybe ndarenda kũmuona kana nĩ arehitha kana nĩ araigua guoya we wĩ mũciari nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũ take time kũmenya nĩkĩ mwana waku ambia gũcenjia ũguo karĩ kĩ ambia gwĩtigĩra mũndũ ũyũ na mbere ndamwĩtigagĩra tondũ rĩmwe menye nĩ njũkĩte kũmenya ciana iria ciothe ci ci ci ci rape agĩrwo mũciĩ kana kana aah either kũ rape wo kana just to be molested ngũ hope nĩ mũrakĩ understand what I mean ũrĩa ndĩra maanisha na ũguo. Kaingĩ ĩkoragwo andũ arĩa me within mũciĩ ũcio na mwana rĩmwe ndahotaga kwĩra mũciari wake kũmwĩra ĩ.

Mami, aah, mũndũ ũyũ nĩ aranjĩkire ũũ. Wee rĩ, tondũ maybe nĩ mũndũ wanyu kana maybe nĩ nĩ mũrata wanyu ũkoretwo wa wa wa wa hakuhĩ rĩ, ũkarakarĩra mwana waku ũkauga ũngĩ ũngiuga atĩa ũhoro ũngiuga atĩa ũguo ũhoro wa ng'ania? Macio nĩ maũndũ marĩkũ ũranjĩra? Ũkaga gwĩtĩkia mwana waku. Kana ona nĩ ũkuona kũrĩa aciari meraga kana ona mũndũ ũkũigua auga aragwĩkire ũguo tondũ nĩ nguo irĩkũ icio wĩkĩraga, ũthiaga wenjaga kana ũthia, nĩ tũnguo tũrĩkũ tũu you know ũrekĩra nĩtuo tũramũgucĩrĩria. Ũkambia kũ blame mwana kũmuonia mahĩtia nĩ make nĩkĩo arekirwo ũrĩa arekirwo. We ũkaga kuona ruo rũrĩa mwana arathiĩ through na ndũkuona mũndũ ũyũ mĩtugo ĩrĩa eka rĩ we ndũkuona. nĩ ũndũ mũru tondũ we ũra blame mwana ũgage oo we nĩwe ũratũmire akũhutie kana we nĩwe ũratũmire agwĩke ũguo aragwĩkire tondũ ndwĩkĩraga wega. Message yakwa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ti ndaihu no ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, we wĩ mũciari rĩ rũĩrĩra mwana waku, gitĩra mwana waku ndũkareke mũndũ akũruta wĩra atĩ aratigwo kũu na kairĩtu gaku. um, maybe mũruti ũcio wa wĩra nĩ akoretwo akĩrora kairĩtu gaku na wendo ũĩ na hingo ciothe arĩria mwana waku mwĩre uh, kere mũndũ angĩgakwĩra ũũ kana mũndũ angĩgakũnyita ũũ kana mũndũ angĩgagwĩkĩra ũũ ũka ũnjĩre ona mũndũ o wothe angĩũka akwĩre kaũndũ waigua gatina gũkenia kana Nĩakũnyita ũũru, nĩakũhutia handũ kana nĩagwĩka ũndũ, ũka ũnjĩre, tuĩka free na mwana waku nĩgetha ona kaũndũ ta kau kangĩkĩka, maybe arauma cukuru kana maybe nĩathiĩte handũ na arata ake, you know harĩ mũndũ wamũnyita ũũru, reke mwana waku aigue free gũka gũkwĩra we wĩ mũciari waku, tondũ mũciari-rĩ, mwana onaga mũciari nĩwe wa kũmũ protect. ndarĩ na mũndũ ũngĩ ũngĩmũ protect, we nĩwe wa kũmũ protect. Na rĩrĩa ũkũmũ push away kana ũmũnegenie, ũmwĩre nĩ tondũ nĩ ũrekĩrire ũũru, ũmwĩre nĩ tondũ we ndũiguaga, ũtindaga ũgĩthiĩ na gũkũ, kana ũkaga kũmwĩtĩkia, ta maka, ũcio nĩ ũndũ ũkũũmithia mwana ũyũ. Nginya akũra, ũyũ nĩ ũndũ ũngĩmũ affect.

anko ũyũ nĩ ahutia kana kwĩre anti ũyũ nĩ aranjĩkĩire ũũ kana mũirĩtu wa wĩra nĩ aranjĩkĩire ũũ tondũ to tũirĩtu twĩ twĩ wika tũmolestagwo ona tũhĩĩ nĩ tũmolestagwo nĩ airĩtu ona ndũkareke ndũkareke mwana waku a- a- a- ekĩrwo maũndũ arabu we wage kũmũprotect ta mũciari wake rathimwo mũno na nĩ tũkonana kĩbindi kĩu kĩngĩ Bye.